Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
Benny Mahingani the president va themendela Nqambi Ruza leyi ku nga Nqambi leyi ya ku nghenaka exigazeni hi fike hi vona Ruza a fika a tirhisana na xiyimbeleri Papa Rhulani Ntukulu wa N'waxapu eka risimu leri nga thyiwa leswaku ri u dyisiwini hi rona leri hi nga vulaka leswaku ri eka nkarhi wa sweswiwani eka tinsimu ta Ruza Hi rona ri nga ku fambeni emahlweni. Kambe ku na risimu lahawani leri nga thyiwa leswaku Ntiyiso wa Vutomi. Risimu leriwani na rona ri tikomba ri ri ku landzeleni hikuva vanhu va kombisa ku va va ri tsakela swinene. Se hi fike hi vona murhangaphandha Benny Mayengani va fika va post-a ka xiyenge xa mabulo xa Facebook ivi va vekela risimu leriya va tsala leswaku, What a song! A vekela swindilwana leswi kombisaka leswaku risimu leriwani i njhamba kumbexana i hit. Ivi ku ya emahlweni va tsala leswaku Creativity Beyond Boundaries, I'm not part of this project. But ra ba, suka! Se marito lamawani mi kota ku swi vona kahle leswaku Benny Mayengani The President ve le ku ndhundhuzeleni kumbexana ku va va kombisa leswaku risimu leriwani ri kahle swinene kumbexana vutumbuluxi bya rona i bya xiyimo xa le henhla. Va kombisa kahle leswaku risimu leriwani i njhamba. Se swa kalanyana ku va xiyimbeleri Benny Mahinga and the President va kumeka va ndhundhuzela xin'wana xiyimbeleri. Se laha hi nga vula leswaku ri Benny Mahinga and the President va fike va vulavula ntiyiso kumbexani va humela erivaleni ku kombisa leswaku vutumbuluxi bya risimu leriwani i vutumbuluxi bya xiyimo xe le henhla. Hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza Benny Mahinga and the President endzhaku ka loko va ta va humese album ya vona leya Two leswaku ri Mahlasela, Ku kumeke ku ya huma risimu ra Leka ra Stylists leri a ri thyiwe leswaku ri ni kombela i chuza, leri ri nga fika ri tirha kahle swinene kwahala maheleni ya lembe naswona hi fike hi vona Manyangadzidzi The Gqomi se a fika a vekela van'wanyana nkandziyiso laha a ku chaya risimu leriya emovheni wa xiyimbeleri Benny Mahingani The President kambe Benny Mahingani The President va ve va swi bakanyela etlhelo kumbexana ku swi kaneta eka yin'wanyana ya tigigi va kombise leswaku Manyangadzidzi The Gqomi se a lo xaviwa hi swimpondhwani Ku va a endla ingaku Benny Mayengani the President, a va a chayisa risimu leri ra ku, Ni Kombela I Chuza. Hi tindlela tin'wanyana Benny Mayengani the President a va kombisa leswaku risimu leri hi nga tsemaku hi rona lembe i risimu ra Mahlasela leri ku nga risimu ra vona. Se hi ndlela yaleyo a swi tikomba kahle leswaku Benny Mayengani the President va bakanyela etlhelo leswaku risimu leri nga thyiwa leswaku Ni Kombela I Chuza ri nga tsema lembe. Handle ka sweswo a va kombisa leswaku ku ta tsema risimu ra vona. Kambe hi ta tsundzuka leswaku risimu leri nga vuya ri tsema lembe eka xitichi xa ka Munghana Lonene FM, Makombandlela, i risimu ra Mulandzwa wa Ndzumba leri a ri thyiwile leswaku ri Maseve wa Thawula. Se loko hi ta va hi yingisele risimu ra Rhuza leri Benny Mahingani The President va nga ku ri ndhundhuzeleni, risimu leriwani ri na vutumbuluxi bya xiyimo xa le henhla. Loko munhu a ri yingisela ri nga tshuka ri n'wi rilisa hi ku ri vulavula hi swa vutomi ende ri khumba mimoya ya vanhu vo tala. Se hi twa ingaku risimu leriwani kahle-kahle Ku ve na vutumbuluxi bya xiyimo xa le henhla swinene. Risimu leriwani hi vona ingaku na rona ri nga swi kota ku tlhela ri fika ri karhata. Hi ta tsundzuka leswaku ku na risimu leri nga thyiwa leswaku ri i dyisiwini la nga feyixariwa Papa Rhulani. Leriwani na rona hi vona ingaku ri nga swi kota ku fika na rona ri tirha kahle hi mhaka ku swi tikomba ingaku vanhu va le ku ri tsakeleni swinene. Loko mi nga se ri yingisela risimu leriwani ri kona eka swiyenge swa mabulu swa ku xavisa vunanga mi nga mi ya ti yingiselela rona ri twakala kahle swinene. Leswi hileswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilostroy YouTube channel.